Sɛ otumfoɔ tumi siesie pɔnkɔ asɛm a, ɛkɔ akɔkyɛ nantwi mmienu.
Abusua aha yɛ Ghana Diaspora TV na mekae wo sɛ wobɛ subscribe na wahyɛ na afoforɔ nso so anya bi ahwɛ. Abusua wode wɔde kɔpie ntentan kɛseɛ no so a dɔmahene aprɔmese ɔtumfoɔ sɛ wɔtumi ka eh, bɔkofoɔ ntɔkwa no a wɔko no anaasɛ wɔn ahennie nsɛm no a ɔbɛtɔ nantwi kɛseɛ paa de ama wɔ ɔtumfoɔ na abusua it is alleged sɛ dɔmahene atumi atɔ nantwie ne ɛrekɔ kumase manhyia akɔma ɔtumfoɔ sane sɛ ɔtumfoɔ atumi aka eh, bɔkofoɔ eh, ntɔkwa no ɔtumi asiesie ama biribiara yɛ bɔkɔɔ Neɛ ɛsɛ aberɛ a ɔduru hɔ no ɛsɛ w'ani na ɛnsɛ wo kakyerɛ na neɛ ɛsɛ ɔde nantwie no fiti yɛ naa na ɛsɛ aberanteɛ no ɔba no mo nstɔpo no na ɔsan fa ne nantwie nkɔ na abusua sɛdeɛ amanfoɔ ɛsi sopa dɔmaa hene paa nyɛ asɛm ketewa na mo deɛ moma yɛnkɔ yɛnkɔhwɛ video no mmra na yɛba a yɛde deɛ aka ba sɛ ɔtumfoɔ tumi siesie bɔɔko asɛm a ɛma kɔgye ne nantwie mmienu sɛ ɔtumfoɔ tumi siesie bɔɔko asɛm a
Dɔmahene gya nkwasea keka no wo yɛ saa obiara nim sɛ wagyi me. Gyima Badu me hunu hena a wagyi me saa da Gyima Badu me hunu hena a wagyi me saa da Me hunu hena a wannim nyansa saa da yeah. Mpanyin se deɛ wɔsɛ kwasea no yɛn nsa ne ho nkɔka nyansasɛm nkyerɛ ɛna deɛ wagyi me so deɛ n'asɛm bi aba gyimi no ara na yɛde bɛyi ano. Enti ɛsɛ sɛ wote baabi na sɛ wonnim nyansa na asɛm bi asi na woamfa adwene ne nyansa anto ho. na woka gyimisɛm a yɛsɛ de gyimi bɛyi w'ano fi sɛ ɔbaa wagyimi no no ɛte sɛ mo wo noa na mu bɛhye a ɛmfa ho sɛ ɔde nsu dodoɔ na ɛtaa ho ɛwe a ɛbɛhye
abusua na ade wɔn pie ntentan kɛseɛ no so a deɛ ɛkɔ so no no ɛɛ dama ahene ehun amane paa sɛdeɛ wɔn si twa bɔ no no ɛnyɛ asɛm ketewa na abusua wode wɔn kɔkyerɛ mu a kwame sefa kan nso so ɛyi interview Minister of uh, Chief Tensi na ɔno nso asɛm a ɔkaeɛ no moma yɛnkɔ na yɛnkɔ nkotie yɛwie a yɛde de bɛtoa me so. Wonim dɔmahene? Wonim dɔmahene? Dɔmahene. Ya wonim no?
Ɔsagyefo si adeɛ yɔ adwuma bɛdu. Ayɛ nso wonim no?
Menim no paa.
Wonim otumfo asante hene? Paa.
Ɔte kɔkɔɔ so ɔpin so menim no paa.
Menim sɛ wei a very touchy subject but mebisa wo. Woyɛ in charge of chieftaincy. Mm. Nti nea Dormaa hene ɛtoto ma ne Asante hene yi Kwame, wo hu no sɛn? Kwame, ɛhɔ no ɛnsɛ me ne mpanyinfoɔ bi akasa. Good.
Wo sɛ Dormaa hene ɛyɛ me papa. Mhm, sɛ menim. Otumfoɔ nso ɛyɛ me papa. Menim paa. But looking at

Saudi King, Saudi Prince, ɛna Morocco, Morocco, ɛna Dubai, Abu Dhabi. Omo ahemfo no na transforming omo countries no sei o.
So clearly Ghana yɛbɛtumi a use yɛ chieftaincy no nso a transforming Ghana. Nti ma yɛn hwɛ the other negative aspect but we should look at what good aspect can we get out of them. Sɛ wo hwɛ Dagbon crisis ɛbaɛ. Mhm. ɛnyɛ ɔpem soɔ na ɛkɔ resolve yɛ ɔno
abusua na abranteɛ yi ɔka akosi sɛ otumfoɔ yɛ powerful na ɛnam sɛ ɔdɔ dɔmaahene na ɔdɔ otumfoɔ ɔntumi nka ne bebree na abusua anwum bi nso abɔ abɔnten abranteɛ bi ayɛ nwom ama otumfoɔ sikadwa a nsɛm a ɔka no abusua emu ɔdɛ yie emu ɔdɛ yie na mma yɛn nkɔ ne yɛn nkɔ tie nwom no yɛ ba a yɛde deɛ ɛtoa so no ɛbɛbrɛ mu abira otumfoɔ ɛpamo sɛ ɛ eh, fa wo fa wo nantwie kɔ na ohia nantwie biara no yɛde ba yɛde bɛbrɛ mo. sikadwa yɛsum na ewu anɔkye sikadwa ya yɛsum na ewu o wopɛ o wompɛ o ɛno ara ne ɛbɛsom asanteman a sikadwa yɛsum na ewu Ɛno nti Kofi hunu sua nyansa o. Ɔpɛni Kofi hunu sua nyansa o. W'anum asɛm paa ɛkyɛ wo tubini kankankan. Kofi hunu sua nyansa.
abusua sɛ ghana diaspora tv yɛwɔ recording studio yɛwɔ hɔ ana aberanteɛ nso baeɛ kyɛ sɛ asere saa abusua ho yɛnkɔhwɛ video no aha ana dɔmaahene de nantwie no ba bɛda n'ase no it is alleged sɛ deɛ ɛsi hunu no saa yɛ sɛ wɔne ɔtumfoɔ technology ei aberanteɛ no ɔba no mehia no ayi bi a momɔ ne fa abrafoɔ mo yere no mo yere na mofa no mpie Ɛne sɛ ɔne ne nantwie nyinaa kɔ. Abusua, Kumasi ayɛ dɛ, Kumasi ayɛ dɛ. It is alleged sɛ deɛ amanfoɔ si kyerɛ mu na wɔn nso dɔm a first time wɔn aba Kumasi ahemfie a otumfoɔ ate agyina abufuo so paa abɔ ne mmirim ama yɛyi no asi abɔnten. Abusua, mom yɛ nkɔ deɛ nkɔ tie deɛ amanfoɔ ka. Kyɛ kraman anum. Egya tumi pie firi kraman anum ɛma kraman etumi de gya ne nante a abere a yɛn nyinaa nim sɛ. Kraman yɛ aboa bi a wɔsuro ɛyɛ egya. Ɛfiri sɛ yɛwo yɛn, yɛnte ho abakwasɛm sɛ kraman tumi de gya hyɛ n'anum. Because kraman yɛ aboa bi a wɔsuro gya. Kraman wɔyɛ aboa bi a wɔsuro gya. Ankorankwa yɛ sɛ kusie na ɛhyɛ kraman no ano ankorankora yɛ sɛ akranteɛ na ɛhyɛ kraman no ano ɛno mpo deɛ kɛbɛgye adi because yɛ nananom no na wɔn de kraman ɛkɔ ɛyɛ ɛɛ yɛfrɛ sɛ ɛɛ ɛɛ hunting wɔn de kraman ɛkɔ nwura mu ɛkɔkye mmoa ne adeade eti anka aduanafoɔ kraman no anka na ebi akusie ɛna ɛhyɛ n'ano akranteɛ ɛna anka ebi ɛhyɛ n'ano deɛ anka ɛbɛgye adi. but kraman a egya hyɛ n'ano na n'adwene ma bɛdo sɛ ɛno no deɛ yɛn gye ndi because sɛbi y'adwene wɔ fam te sɛ deɛ ɔno n'adwene wɔ fam no kraman a egya hyɛ n'ano deɛ ghanafoɔ asantefoɔ Akanfoɔ, yɛn gye ndi sɛ wɔn abakwasɛm a wɔn na ɛseɛ sɛ kraman a na egya hyɛ n'ano no deɛ ɛyɛ nokorɛ, na mmom sikadwa a ɛfiri wiem, ɛfiri soro baeɛ deɛ ɛnyɛ nokorɛ. Abusuafoɔ momfa nkɔ adwendwene mu. Saa nneɛma wei mmienu yi, ɛdeɛ bɛn na ɛnwanwa? Sikadwa a ɛfiri wiem ɛbaeɛ ɛne kraman a egya hyɛ n'ano Nnipa a wɔfiri asase ase firi ɛbɔn mu pueɛ. Yɛanwo wɔn. Wɔn deɛ wɔfiri bɔn mu. Wɔfiri asase ase. Menim sɛ wɔyɛ ɛyɛ kontommire anaasɛ wɔyɛ sɛbi wɔyɛ bɔ ɛyɛ ɛyi ɛ bayerɛ anaasɛ wɔyɛ bankye. Menim. Sɛ wɔyɛ bankye na wɔtu firi asase ase firi ɛyɛ ɛbɔn mu baeɛ according to. Agyemambadu ne ne nkorɔfoɔ, wɔfiri ɛbɔn mu na ɛbaeɛ. Nti ɛbɔn mu deɛ wɔfiri asase ase. Menim sɛ ebia wɔyɛ bankye anaasɛ wɔyɛ ayi bayerɛ. Wɔfiri asase ase na ɛbaeɛ. Ɛno korakora no, yɛnka nwieeɛ. Wɔwieeɛ a, wɔse kraman a na egya tua n'ano, ɛna kraman no kyerɛ wɔn kwan. Kraman dragon. Kraman dragon po deɛ koraa yɛnnya nnii ho asɛm wie sɛ. Mmerɛ bi atwam na dragon tumi po gya. Ɛnokorɛ yɛnka nwieɛ sɛ yɛwɔ aboa bi a ɔtumi po gya. Ɛno korakora no, cartoons a yɛhwɛɛyɛ ɛne Awurade Nyankopɔn. Ɛnokorɛ yɛgu so a yɛregye ho akyingye. Yɛgu so a yɛregye ho akyingye sɛ dragon, aboa bi anu a na ɔtumi po gya. Ɛnokorɛ yɛregye ho akyingye. Na nka mpɛ sɛ kraman, wei ɔka kyerɛ buroni a, buroni koraa bɛsrɛ wo. saa asɛm wei woka kyerɛ german buroni a wɔbɛka kyerɛ sɛ bistu domo davas wɔbɛka kyerɛ bistu faruto davas woabɔ dam anaa sɛ kraman ɛgya ɛfiri kraman anum ɛreba because sɛbi nyansa nim ba sɛ woka kyerɛ german buroni sɛ akwanya bi firi wiem ɛbaeɛ a ɔbɛgye adi because nsɛnkyerɛnne wɔ hɔ wɔn gye nsɛnkyerɛnne di nti ɔbɛgye adi sɛ akonnwa. a ɛfiri wiem baeɛ ɛyɛ normal ɛti nana agyeman bɛdu pɛ sɛ yɛgye ɔno n'abakɔsɛm adi sɛ kraman ɛgya tua n'ano ɛti wɔn yɛ ɔgya ɔgya ɔgya ɔgya ɛno ne deɛ yɛngye ntom na mmom obiri kɔnfoɔ kɔnfo anɔkye a wɔkankye yɛ ma sikadwa firi wiem baeɛ deɛ nana agyeman bɛdu sɛ ɛnyɛ nokorɛ abusua mode to nsɛnneɛ so a mo a motumi sɛ ɔpanyin wei n'adwene wɔ fam sɛbi ma obi amɛka nkyɛm sɛ nana prɛmpɛ ma no ɛtia saa nipa asomasi a yɛfɛ no nana adwuma bɛdu ma obi amɛka saa nsɛmfoɔ no because yɛteɛ baabi asanteman ade kɛseɛ atɔ yɛni yɛn kaa bi nhyɛ mu yɛsu yɛ aberewa anka wɔnim nyansa a anka nyɛ saa aberewa yi ɛna ɔbɛka saa nsɛmfo wei sɛ wɔnim nyansa a anka saa nsɛmfo wei kura yɛn ka because ɛtumi de wɔ haw na ɛtɔ ɛyɛ abusua ne abusua ntam ɛtumi de ɔhaw de brɛ ɛyɛ wɔ man na saa ɔpanyin wei frɛ ne ho sɛ ɔyɛ judge wei nipa tumi kɔgyina n'anim sɛ ɔmmɛka n'asɛm sɛ ɔmmɛka nipa n'asɛm ɛdu mpɛmpɛnsoɔ bi a ɛbɛsrɛ ghana mampanyini sɛ saa panyini wei ɔbɔ man asantefoɔ deɛ bɛ na ɛde ayɛ wo bronkyɛ mpem moakɔ akɔtwa ahyia sɛ morekɔ akɔ kɔdi mo ho nkɔmmɔ adɛn nti na mo nkɔmmɔ no ankɔ ankɔyɛ wo din ɛyɛ ɛbono man asantefoɔ bɛsi mu sɛn asantefoɔ abakɔsɛm bɛsi mu sɛn Amanfoɔ sɔre a ana asantefoɔ pɛ ntokwa asantefoɔ pɛ ntokwa afei deɛ ghanafoɔ moahu nipa a wɔyɛ mambɔfoɔ nipa a wɔmpa asomdwie afei deɛ ghanafoɔ mo nyina moahu afei ghanafoɔ mo nyina moahu sɛ nana agyeman bɛdu na ɛyɛ nipa bi a wɔmpa asomdwie nipa bi a sɛbisɛbi wɔyɛ nipa bɔnefoɔ yɛ wɔyɛ mambɔfoɔ aba bɛsi ɛyɛ ɔman ghana so a ɛka ɔno nko na nka ghana adane abutu but ɛnyɛ sɛbi Kwasea bi nti na ɛbɛma Ghana adane abutu. Na mmom ɔkwasea wɔhu ne ho sɛ wɔyɛ nyansani a yɛma ne ho ne nkwaseasɛm. Ɛno nti na yɛreyi n'ano no. Ɛno nti na yɛreyi n'ano no. Please don't forget to like, subscribe and comment.